Kero kende nabatebetie ng'a kero mobwate presidential candidate lazima mobe different korwa chicommunity chinde chionsi pi, lazima buna Abagusii. Rero iga ntete kobaorokia amang'ana amake. Matiang'i koburwa upresident naimineti ebinto gete ebinge sana. First of all, Abagusii goika to accept ng'a ki? Naro. Twensi pi wholesome. That's why ekero nkonyora omonto omogaka gose omong'ina gose omogaka gose omosae akorama Matiang'i, ngokumia sana. Ekero mobwate presidential candidate you must be unique. First motende mera yaye. Bono iga abagusii bagere Matia anyoiranire ense rieta riaye. Ee nabwate weaknesses chiaye lakini onyoiranire ense ase engencho enchera akorwania obusii iga. Abanto bakomorama nabagusii, abanto bakomochaya nabagusii, abanto bakomoonia nabagusii. Boka. Lakini egento tokoanera ekemo neke.

nende kabati ekesi ya ICC. Abaikoyo bagacha amo bagateba ng'a oika tofani omwana oyo abe president naende akabua. Ecampaign ya twenty thirteen yabwate chibesa abwo nabo bakerete Raila na Kalonzo. Abagusii baminto bono intwe nitobwate presidential candidate bono iga. Botambe ekero matiang'i akoenda America. Abaamerika bagocha bamochangera chibesa, bamoa chibesa, bono onye tokogamba ntobwate chicaucuses, Delaware caucus, Texas caucus, kwaigwa buna there is New Jersey caucus, bagocha amo bachanga chibesa kera week bakonya matiang'i ase bakonyara, neba ten dollars bamotomera, matiang'i onyara gosuka korwa ase aya amo gochia ase ayande. Egento ngokwanera ninki? Esupport. Kegoikera ng'a kero botambe motianyi aganetire chibesa, ng'a na America akogenda, na gusii igaa ntobwate abangwana babwate chibesa. Tiga tobeberi honest, tiga tobeberi honest igaa. Chigari gusii aa. Chibasi echi tokori na togorere kabisa ne chia abagusii, chibena coach, guardian, nyamira express, intwe abwo totange togatwara ase linear gocha gocha gocha. Ntware chibillion ya abagusii bare obakirete bare asegete, nkaimoria chingaki echi matiang'i abaganete, mogocha amo moikaranse naende nomination mosabe ekero motagete moegwe at least mosapote matiang'i. Matiang'i taragenda coastal region, abange baye buna omogaete ng'a ange takoenda gose are omoro gose tatageti koenda gose achaete. It is because of resources, koimokia etimu korwa Nairobi mpaka Mombasa naende orende gusii gose gose nonye gose okoenda gochia, it is not easy, you need money.

we know you guys you are there abaikuyu batoire epati berure ng'o twabare chibesa abagusii togoikaranse nde twegwa kera egento bairure abande ng'o twabare numbers itogoikaransa nde twegwa kera egento epati matiang'i are nero yokobua obogambi. Epath Matiang'i aria nategerete omwana o Raila are goteba ng'a Raila nabwate kera egento except power that can enable him to become the president. Uhuru Kenyatta nanyebwate power eyio. Naende not once but mara mange otebire ng'a Matiang'i ago prefer. Eyio epath Matiang'i abwatete neya presidency. Ebe 2027 2027 neye presidency ninki gende gekogera ake abagusii totakoruerera torusie moyo tomokonye esababu ngosabera mokonye gochia ng'ina eye igaa online ebijana bierure bagokora moteba ng'a ecampaign mogasore botuko. Nabo bare gochia, nabo bare gochia, batera gochia, batera gochia, bamotera mpaka amatera asokigwe abanto tanyara korora. Abana babere chipadri, abana babere chifata ng'a ngosabera aba abanto basoe ase matiang'i. Barosirie emechango. barosie chiconvoy bachire chirari chia matiang'i ebio ebijana ngokwanera komoa matiang'i support ekero abe president ya kenya chimps chiaito chia gusii chiatemire nachirochio neba bakoyumba yumba nabo bare na matiang'i buna onyonga matiang'i agokenda coast okorigia ere onyonga oyo matiang'i agocha gusii onyonga oyo kagoenda bogere onyonga oyo batemire komosupport. Manya ng'a goika bagache chibesa chia campaign ya 2027 badu campaign tera ang'e mwaka oyomo otigarete miaka emeke matinyi make etigarete bono igo goika bebange batemire sana gokonya omochie bono abanda the rich people ba gusii inwe ngai more tindarora any okare na matiang'i. Nairobi chihoteri, Naekuru genda mpaka chihardware chiroo, pipo with resources kaimore konya matiang'i, rich pipo ba Gusii konya matiang'i, tekonyarekana ng'a kera engaki yonsi matiang'i are chibesa, Abaamerika, Abaamerika, soa ng'o naki Abaamerika bateba, Abaamerika mbatagete obogambi Kenya but they cannot do everything for us.

we make sure ng'a togotumia emete ya gosia emerenge amo, egetanda kiomete buya gose onde bakora et- omote eba oyomete buya, yabekwa omosumari na ebundi echieto ebaete egento egokora. Igo okoretera kwaigwa buya mpaka kwanyora onde kwamotebia ng'a mokuwe ebitanda akore gose nebiya, emesa gotwara nengiya, kwang'a ecustoma ng'akere esimi nambera ne zero seven four zero five zero six two three four ngwa egetanda, ngwa emesa, onye okobwate otari okoagacha okagenda ebitanda kobekwa amo very cheap, I give you quality.